van pek hna usih. Kan lawm tuk hringhran. Ah, hi hla te cu ah, ngai si ngai. Mi ra van lo la ah, tha kho tak tak se. Siselaw, akan zauh tu mipi kha ah, kan van tlawm pari ca khan van nol than ka duh ko mi cu akan zauh cang mi vial tu nih khan cun ah, share khan va kan bawm law hinak tam in uh, a kan zoh khawh nak hnga le Thantlang kan boruak siseh cun Thantlang CDF nih kan bia chimmi siseh cun GTRO kan cawlcanghnak kha Thantlang peng mipi vialte nih an theih khawh nak hnga le a bikin Lai miphun vialte nih an theih khawh nak hnga kha a biapit tuk caah khan jeisi hmanh ah share khan va kan bawm ko law ti kha van nolh ṭhan ta ka van duh ko cun uh, Phaisa te zong kha nan ti kho tok fang ko fang hra kha kan van hal tual ma ko hna kan mah ca a si hrim hrim lo kan ralkap hna ca tu ah khan a si ca ah khan kan ralkap hna ca kan timi zong ah khan kan miphun le kan ram ca tu ah khan a si kan ralkap hna ca si loin miphun le kan ram caah si kan miphun nih zauk phung hruainak federal democracy kan ngah khawhnak hnga caah khan kan ram nih zalennak kan hmuh khawhnak hnga caah khan nihin nia nangmah keimah akan herh lomi kan um lo akan herh riar cu caah cun kan ti khawh tawk tein itel cio ko hna si ti kha van chim ṭhan ta ka van duh le si ahcun ka hin kan ralkap le khan uh, biachim kam van song ko lai e ka hin uh, salai min lian thang pamin kha uh, biachim kam van song ko lai e oi khat nak kha be hal nak um lem loin nangma ni anaya uh, tutan uh, akhan krong na khan rethengai na kal ve ti thong kha kam theila kha na wakal nak kong he pe tlai in mipi sina thazang pek nak siseh nangmah nih a ṭharam na timi kha voikhatnak cu va kan chim ko la cun a voi hnihnak tu ah khan biahalnak lei hna khan kan kal ṭhan ti lai i voikhatnak nangmah biasiaherh chim dingin upatnak he kan sawm. Siseh, aa kai lawm. A hramthok bik ah ti bantukin GTR awah biachimnak caanṭha ka van nei i a kan zohtu vialte nan zapi te cung zongah lunglawmhnak tampi ka ngei timi kha ka hmun in a hramthok bik ah van chim ka duh. E kha vial kha lunglawmhnak cu van si seh law uh, tutan uh, operation kongkau te hi amin hi Jericho khalam Jericho sit chang tin van out se e hi amin hi phun dang pi van lo ngai e uh, tilim operation 4 kan ti Jericho kholam kan ti tika hin tang pi a phun dang pi akhin nan ro men la sit chang dang dang akhin e Jericho kholam ti mi hi tilim operation e uh, atang in kan ti la chu te sub operation name ke se e tilim operation 4 chung i Jericho Sichong vun timi khi si e khakha mizapi nih kan vun theih thiamnak ah ti cu lo ah cun adang pipi tilim operation 4 kan timi le Jericho column kan timi hi adang pipi ah kan ruah sul lai ti kan phan cha khan ka te kha ramathok bik ah vun chim ka du i Tutan Jericho khualam hi a biapi bik in Hakha Thantlang karlak i ummi sakhan point vialte kha a biapi bik in i timh i kalpi kha si. I tutan Jericho khualam hi van zoh tikah hin oidang operation sitcawngnak in tawi deuh ngai te ti khi a lang. Zeicati tikah November ni kul le ni thum in biatak tein kahdohnak thawk si i December ni riat ah. A lim dih si. I van zoh ahhin ni hlei nga hlei a rau lo ti khawh si. Uh, cu hlan ahcun Ordu tlang kan rak kah hmanh kha uh, thlakhat deng kan rak rau cu mu. E tutan uh, Jericho kha lam tu ahhin cun uh, cu hlan nak toi deuh in uh, kan operation zong he tlamtling ngai ti khawh khi si. Le kha kha uh, teinak kan hmuhmi le uh, tutan Jericho khalam i teinak kan hmuhmi chung in vin si se law Uh, kamkhat lei ah van chim ka duhmi cu ral ralram kan va um tikah uh, zeitluk in dah herhmi tam le cu kho cun zeitluk in dah kan mipi hna cun zeitluk in dah ramleng mipi hna nih thazaang kan chuah herh ram chung mipi hna zong nih thazaang kan chuah herh timi kong te kha keimah hmuhtonmi he pehpar khan van langhter ka duh ko e pakhatnak ah hin ral kan tuk tikah hin um, a herh bikmi cu asol cim an um asol cim timi cu hmai i va kaptu ralkap kha um hau. I hmai i va kaptu ralkap nih khan cun ralkap bakha an rian si. I a van biapi tukmi cu uh, kha ral an tuknak ding uh, smoothly te tha te a kal khawhnak ding ah khan a cunglei in a bawmtu drone team kha batak tin a herh ve mi ka si la kha pahnih kha tei sit ah he chat tia a kal i ral rama hmai sung in ral tu mi khan si i kam khat in a hnu a van her mi cu medic a hliamhma ton tikah zeizong vialte sii lei in a zohkhenhtu kha a hau fawn. Cun a pathumnak ah a herh bakmi cu ṭhawhpuh. Kha vialte shi ṭhan ummi vialte kha nan paw rak ṭam ko u ti awk ka ṭha lo. Raltumi an si. An thazaang ṭhawn hau kha tikah a hnu ummi hna nih hehchat tiah rawl chumhpiak i rawl va chanh zong kha a biapi taktakmi si. Le a zapi te hin ral kan tuk tikah lomi pakhat hmanh um lo. Khat te um lo ahcun ral ai tu kho lomi si. Le kha vialte kha tutam Jericho kha lam ah hin RCDF Thantlang nih tuanvo kan i lak te si lo kan pat lai lo in abapi bikin thaupu lan chong vialte se se a hnu lei in medic se Drone bomb sernak vialte zeizong vialte kha CDF Thantlang nih ṭuanvo kan i lak dihmi kha se tutan operation ah hin te le kha vialte kha tutan operation ah hin atu nai ka van chimmi a phun li ning khan a biapi bikmi vialte kha amah hmai ralkap a sawh thim tu ah hin cun CDF kip CC ralkap pakha kan vai chawna tein udang tangmi phun thum ah hin cun a hlei bakin CDF Thantlang nih zang hlei kan cawi i kanmah lila tiang zong cu hmai tiang i kan va kalnak ka si timi te kha van langhter ka duh i kanmah dirhmun te kanmah dirhmun ṭhaupu dirhmun te tlawmpal te ka van langhter lai i kannih dirhmun hi puanh pakhat ah kan um i puanh pakhat in a van rami mizaw van phurhmi motor vialte, thilri vialte kha point pakhat in kan thlen i point pakhat tiang destination tiang te a hmunhma tiang a va phaktertu khi kan si. E kan nih hi point pakhat i a van rat ah hin zan lei atu bantuk zan na zi pariat hrawnghrang i ai hliammi hei ti ko sih ti banabia ai hliammi zong hi kannih sinah cun zinglei lawngah van phan kho ti bantuk khi si e zan khua hi kan dei peng operation um pawa hin cun e ati leo cu kan thei bang a december november thla bak chu si chu si tik ah cun a kan pawngkam i thing zong nih hin a kan celh bak lau he chan tia chuna kan i hau i zana hin thing kha kan tuat i tikhan zan khu dei kha mei kama thut i nga kha si e Uh, ti khan zang kha dei tok kha kan zapi ti kan thut se i hngil tak ok zong ka tha lo i zinglei avan phak khan uh, kan ma chung khan he chat tia uh, point pakhat tiang ava kal kho ding mi kha van i thi mi ti khan va kal ka si i ka i chim du mi chu atu nai ka van langter mi chu kan ma dir mun ka sinatin khoi ka zon chiao pa khan thau pu in se se ma le akap tu in se se a drone team in se se medic vie te kha a kenkip khan uh, chun zan hlan lo in rian rak ṭuan peng kha si. I mm, uh, atu hna labanga hin cun uh, kan van her khun mi cu khusik thla si tika hin khusik thla operation hi cu lei in uh, nan van cuan khawh ding mi cu atu uh, timit hrawnghrang te uh, khika ve lungkhar lei hrawnghrang zong va si se chu kho chun oru tlang lei hrawnghrang khika lei khi ha kha tlang he khin level non in sea level ai ngi non mian van si tika khan in ki khun tak tak khika lei ti lebang he chu akir bakin mi kir Cu tikah a hleiin an herh khunmi cu lukhuh siseh, hnawhngerh hei ti bantuk, kuthruk hei ti bantuk tete zong hi an herh khun lio caan khi a si. Zeicahtiah tikah ṭihṭan taktak i ralkap va ummi le bang kha cu lum tein va thawmh lo ahkhan cun muka vaichiah awk zong kha thei ti lo. Ral an va kah cang ahkhan cun maw muka vaichiah awk le muka in ṭha tein hmunhma va khur awk zong ṭha ti lo. tikah khan kik lakah lum an tuar khawhnak dingah kha bantuk tete zong kha atu lio he tu lio operation ah hin cun a herh khun lio si timi te zong kha uh, van langhter chap ka duh i a donghnak bik ah uh, van langhter ka duhmi cu uh, tutan kan dohthannak hi tilim operation 4 si zongah jirko sitchong avan si zongah hin uh, CDF thantlang he kan ba taktak uh, thlanga thlaruk dengmang ral kan tu chang hi, hi kan tuknak ah hin Uh, mipi zong siseh, uh, ralkap lila zong kan hal hna ngaingai. Na belte in uh, ramleng hna nih an nan thazaang chuahning le thazaang na kan pekning hi kan motivation at pankhat mi si itu ten na jerko uh, sit chong kan ti mi tampi tei na kan hmu tika uh, ralkap thinlung zeimaw zat cha kai ko i abe pi tuk vi mi chu ramleng lei ni zeitluk in da spot na kan tuak kho me pi hna ne pumpak chiao thazaang na kan pek zong si se chun GTRO ah nan thawhmi zong siseh hi vialte hna hi kan ralkap hna moral zong a si. Cun a hlei in ral kan tuk tik vo ahhin tunai ka chim cang bang tho puh ti ahhin mipi zong hi tampi ni tel i mipi hna zong i an moral lila zong hi tharuk van kal cang tikah hin anmah zong an chai hma ngaingai cu tikah Ramleng mipi hna hmurka in siseh, cun ah thazaang nan chuahnak in siseh, chawva in siseh, hi vialte nih hin ah ramchung mipi hna ral kan tuknak ding ah hin thazaang motivation tampi a kan petu ding si timi te kha ah tuzing ka caan ah ah van chim ka duh i a hnu tu ahcun ah biahalnak tu khan kan kal te lai i tampi kai lawm. Siseh, ah kan i lawm taktak si. Uh, zirko, kawlam, sichong an timi kongkang yu he siseh cun mah tilim Operation 4 kong he pehtlai in mipi nih operation pahnih bantuk ah rak ruah mi thil kha tuzan ah uh, fiangfai nawn tein na va kan chimh na kan i lawm tuk. Cun a dang tete zong kha uh, na va kan chimh min chung kan va tha uh, thawngpang kan theih lomi tete zong kha tampi kan van theih i kan lawm tuk kan lawm tuk ti kha van chim ta ka van duh le tlawmpal te behalnak khan ka van pe deuh le lo ko lai e voi hnih nak zong khan behalnak khan kan kal thiam thiam ko lai bu khan hal ka duh mi cu atu zial ko si chong timi kha hi ramleng lei i kan hei theih pah ning ah cun sihtan ti hi ral hmai bak i a kap mi hi cu sin i deuh an hman hna i CDF hi cu thopbu deuh an hman hna ti bantuk te hna kha um pah le makha bantuk te hna kha nangmah nih krong na kalnak i na hmuh ning ah khan thil sining na theih tok te kha mipi theih ok tha vil kha va kan chim lo timi kha pakhat nak ah van hal ka duh cun thawngpang kan van theih mi ah Timit zong cu ralhrang hna nih kan lak ṭhan hei ti bantuk hna kha thawngpang hong leng le khabang hna kha teh zei boruak ah thla kan um timi zong kha pahnihnak ah van hal ka van duhmi si cun timit kha hei la tak hna seh law timit hlei kha an hrawh cang ti kha si i kha timit hlei kha teh remh dingah khin a va fawi hnga maw a har ngai ti bantuk kha nangmah nih na hi hmuh khawh tawk ah khan mipising chim awk ṭha vial kha kha pathum te kha na van chim lio lolo ah khan va kan pehpiak pa a ruih ko lo ti kha upatnak he caan hmang ding ka van sawm ṭhan ko Toilom i uh, Jericho sitjong uh, uh, vei uh, CNA long te ma sitan an um ti kha cha atu tan hi cho uh, vei kha se uh, kan ma zai khin da analyze kan to kho kan hu kho ti si achun uh, kan ni hi ai hliam mi patak te ato real mi la chu jin ka la mi kan si ti ka hin ai hliam mi hin uh, khi van lak kho kha si i ai hliam mi hi CDF song kan tam Ve ko, cun kamkhat lei ah Suyan e lila zong an um ko. E kha tikah kha bantuk ah online hrawnghrang i van chimmi kha cu khi minung pakhat i uh, kaa khat zawn te a va umnak i zapi hmuh loin te kaa khat zawn te sikhat te a va hmuhnak i point pakhat te va kah hrawnghrang maw? asiloah vai timhtuah hrawnghrang maw kakhat zawn te a va hmuhnak i a ruahnak a va chimmi khi si khomi si i a chung taktak ah ai hliammi le raltu taktakmi a thlopbultu le a tawlreltu cazin latu kan si tikah hin zapi te boruak in ral kan tu dih ko ti kha a lang e, kan nih uh, a sakhan hram tiang bak uh, a solh cima kan i tel ve lo tikah kan va kai lo tikah ti le keimah nih ka van chim khawhmi uh, ka van i chirchanmi cu Ah, cazin kan lakmi chung le ah, ral a tumi ai hliamhma a tongmi chungah hin cun ah, zapi huap in kan tu ko. CNA hlei a hmai an um ti kha cu um lo. E hruainak belte tu ah khan chung wan comment in kan kal tikah khan comment and control a tlai tu tu kha cu ah, CNA an si ko timi te kha a pakhatnak bika ah, Jerko Sitjong Shitan kong kau hei kan vun langhter ka duh i a pahnihnak kha timit timit kongkau hi keimah taktak tiang he cu ka um lio ah khan timit tiang cu ka va phan manh lo na tein a lang hlat ting kan hei chawnh mi khi si e timit tiang tu hi ka va kal lo na tein kan hoi le te kal mi tampi nih an chim mi hi timit i kanmah nak zawn hi Uh, kei vangzuan tang bak asi tikah khan vei uh, umnak hmunhma hi uh, a rem lo ngai ti khawh si chuk chi si fawn kei vangzuan in chuk chi van si fawn tikah hin a har ngai um hmunhma khurnak a har ngai mi dir hmunnak hin vatla e cu tikah a vakal mi kan hoi li lila zong nih hin ka hi cu caan sau um ok atha ti nga ma ti khan ruah mi si e uh, si chong am van thu e Uh, nganpi zong khin an thumi khi si lem lo na tiin timit khat cu chikhat soh van hau ruangah khan van sohmi khi si e timit hi cu hmun hmakhur nak dingah hin uh, avaniam tikah hin khoika po in foi te van ka kho mi si tikah hin uh, strategically te view ha achiah nak zone chu selo kha tika uh, hmun hmakhur uh, timit tu khi cu uh, hau po khi timit kan song ti i thachiat ding khi chu si lem lo lama ka pakhat cun kam khat laya hlei kong kau khi tim A hleitu hi cu uh, ṭha tein hrawh dih si, uh, timit hlei zong ṭha tein hrawh dih si, cun tita hlei zong ṭha tein hrawh dih si. E nai ten kan hoi le kalmi lila zong nih tita hlei zong kha an va zoh tikah khan an rawh a rawh dan kha ṭha ngai ko an te. Timit hlei lila zong kha ṭha ngai. E uh, kan khatte ka te ka even chim ka duhmi cu uh, kanmah lila zong hi uh, hlei hna hei hrawh hi ti bantuk hlei hrawh zong hi uh, strategically pakhat cu liuha pakhat cu vasi ko na tiin uh, tutan uh, uh, operation kan pe zu dingmi ah hin cun uh, ramleng mi lila zong nih hin uh, thazang ra kan pe lo hlei hrawh hei ti bantuk tiang hau lo in hriamnam zong tha deuh in zalh kho si lo cun cu hlan nak nin thong deuh in kal kho si lo Ah, ah, hleihrawh zong hi hau lai lo e. Kanmah hriamnam tein zeibantuk ah, seh thilri hriamnam i an rat zongah kanmah nih kan kham khawh hna e. Cun kuanzen zong tampi kan i zalh khawh i zeibantuk sitcawng a kan thu zongah kan chaih khawh hna i kanmah nih lehrulnak tiang zong kan kal khawhnak ding cu kan hriamnam cungah ai hngat tukmi si. Le cucaah cun ah, kanmah a minung cu kan tlamtling ko. i a hriamnam le a kuanzin tu ah hin thazaang chuah chin ko hna sih timi kha hlei kong he pehpar te khan tlawmpal te van langhter ka duhmi si tampi kai lawm. Siseh kan lawm taktak se tlamtling taktak ngam kan li i atu ah kan rakap nih van chimmi kha mipi nih kan van theihmi kha si i hlei hrawh hau lo in kuanzen hriamnam tu hi ṭhawng taktak in kan dirpi kho law minung thazaang cun kan za ko hriamnam le zengkuan hei ti bantuk tu ahhin kan chambau deuh ti kha van chimmi asi kha nan van theih bantuk khan a kan zohtu mipi hna kan ralkap hna kan ṭhawnternak hna ding ahcun a pakhatnak ai herh bikmi cu nga kuan zen hriamnam kha si caah khan tuzan zongah nan ti kho tok te kha hriamnam ca si se zengkuan ca si se thopu eledin ca zongah si se nan ti